Biz Çelekene gitdik. Çeleken Balkanyň merkezinden bir ýüz ýigrimi kilometr uzaklykda, deňziň gyrasyndaky ýarym adada ýerleşýän şäher. Çelekene gelen ýeriňde, elinde ullakan balyk ulagy tutup duran Kyýat hanyň ýadygärligini görmek bolýar. Ýerli ilatyň aýtmagyna görä, bu ilkinji Çelekende Nebit tapan adammyş we elindäki baglykulagyň içinde nebit barmyş. Çeleken Türkmenistanyň nebit gazyp alynýan şäheriniň biridir. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda ilkinji gezek bu ýerde nebit tapylypdyr we iki ýüz million tonna nebitiň zapasynyň bardygy Wikipediýada aýdylýar. Çelekeniň täze ady Hazar. Hazar ady bu Hazar deňizimiziň adyna bagyşlanyp goýlan at. Hazar diýmek, deňziň ady. Hazar Süýji köke öndürýän markanyň ady. Hazar erkek adamyň ady. Hazar Dagystanyň Derbent raýonyndaky obanyň ady. Hazar TV Azerbaýjanyň telekompaniýasy. Hazar Türkiýede bir kölüň ady. Hazar Bakuda öndürilýän radiotehnikanyň ady. Hazar, orta asyrdaky türki dillerde gepleýän çarwadar halkyň ady. Hazar Anji Arena, futbol stadionynyň öňki ady, Uniwersitet Hazar, Bakuda bir uniwersitetiň ady. Hazar, Azerbaýjanda birnäçe futbol klublaryň köne we täze atlary. Hazar adalary, Türkmenistandaky we Azerbaýjandaky adalaryň atlary. Hazar, Garagum Post kanalymyzyň şu günki syýahat eden, ýoda baý suwly, bol balykly, Ajaýyp deňziniň ady. Hazar şäherine giren ýeriňde şeýle ýolda aýlanyp ýören düýeleri görmek bolýar. Şäheriň özboluşly arhitekturasy gören badyňa nostalgiýa döwre taşlap, göwnüňi açyp, dessine şäherde, ýürekden dynç alasyň gelýär. Çelekende alaja porty bar. Çeleken şähere giren ýeriňde dostlar şu gal iki tarapyň agaçlyklardan şeýle bir ýol bar. Park diýseň hem bolýar. Çeleken şäheriniň esasy myhman söýerlikleriniň birisi. Iki gyrasy ýaşaýyş jaýlar, dükanlar, supermarketler doly. Şu wagt Çelekende iň gowy çal satylýan ýere çal almana geldik. Ana Çeleken şäheri gaty gowy ýer, gaty gyzykly ýer. Häzir çal alýas. Çelekeniň çölünde aýlanyp gelýas. Biz gowy çöli bar, şeýle tekiz, arassa çäge we gaty owadan. Daň bilen Günüň dogşuny Hazar deňzimiziň kenarynda garşy aldyk. Suw we howanyň temperaturasy örän gowy we hiç yzyňa gaýdasyň gelmeýän Duýgyny başdan geçirýäň. Deňziň gyrasynda dynç alanda, esasy üns berilýän ýer, bu deňziň kenaryna ýakyn, birinji liniýa diýilýän ýer we çägesöw kenar bolmagy wajyp. Bize bu gezek birinji liniýadan, çägesöw kenardan nesip etdi. Deňze dynç almaga gelende ýeke özüň gelseň, Içgysgynç bolýar. Şonuň üçin deňze gelende, hökman dost-ýarlaryň bilen üýşüp gaýtsaň, has hem gyzykly bolýar. Dost-ýarlar bilen deňze gelende, biri nahar bişirýär, biri ot ýakýar, biri saçak gezeýär, men ýaly biri wideo düşürýär. Ýatdan çykmajak başdan geçirmeler, marinatlenen gawun, nur bilen. Her kimiň etýän işi belli. Üýşüp deňziň suwundan, howasyndan, çägesinden dynç almak galýar. Dostlar, erkekçe aýtýan, bu günki wideomyzyň sponsory Dag gurluşyk. harytlary. Eger-de öýüňize bagt getirmek we öýüňizi örän döwletli edip gurmak isleýän bolsaňyz, onda ekranda görýän nomuryňyzdaky dag gurluş harytlary bilen habarlaşyp, döwletli öýüňizi gurup we remont edip bilersiňiz. Deňziň orta arasynda suwa düşüp, dynç aldyk we deňziň lezzetini çykardyk. Dostlar, biz Hazar deňziniň orta arasynda göni açyk deňze bökýäs. Açyk deňiz hiç hili kompromis ýok. Hakyky deňiz. Gitdik. Deňiz gaty gowy. Göm gök asman, göm gök suw. Awgust aýy, Hazar deňziniň barhatny sezony dowam edýär. Hazar deňzimiziň kenarynda balykgulaklaryň dürli görnüşlerinden bolan çäge ýaly üýşüp duran ýerleri görmek bolýar. Bu bolsa deňziň gyrasyndaky baý mikrobiologiýanyň bardygyny görkezýär. Deňziň ekzotiki tebigaty geň galdyrybam bilýär. Şeýle ullakan ýylanlara deňizde gabat gelip bolýar. Maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn diýip, Dynç alşymyzy dowam etýäris. Elbetde, deňziň balygyndan hem iýdik. Hazar deňzimiziň balyklary Türkmenistandaky iň tagamly balyklaryň birisidir. Şu wagt Hazar deňziniň içinden ýöräp barýas. Deňziň bu taýlary has saýra, deňziň näçe içine gitseň, ýetseň, şonça çuňlaşyp başlaýar. Arkamyzda suwuň içinde durýan jaýlar bar. Türkmenistanyň Hazar deňzi dünýäde iň aýratyn, iň üýtgeşik deňizleriň birisi. Deňziň suwunyň düzüminde ýod kän we şeýle dem alan wagtyň eýýäm bir ýoduň ysy bildirýär. Ýod, bul adam saglygy üçin örän peýdaly. Adamyň kožasy deňziň suwuna düşende täzelenýär we deri keselleri hem emele gelmeýär. Ýagny deri keselleriniň öňüni almakda hem örän uly ähmiýeti bar. Şonuň üçin köp adam deňze gelip, suwa düşmegi, deňizde güne ýanmagy. Dostlar, günüň yssy wagty saklanyp bilmän deňziň suwuna girseňiz, onda güne ýanyp, şeýle ýagdaý bolmagy mümkin. Çelekende ýene gowy zatlaryň birisi örän gowy düýe çalyny içip bolýar. Umuman aýdanda, Çelekene bolan syýahatymyz şeýle geçdi, Çeleken gowy ýer eken. Onda dostlar ýurdumyzyň şunuň ýaly owadan ýerlerini görmek üçin, bilmek üçin, tanamak üçin, gelip aýlanyp görmek üçin biziň kanalymyzda galyň. Görüşýänçä!